Әлбәттә, кайтты кайнана янына килен. Мин үземә бөтенесен дә рөхсәт итәм. Кайтты, аякларын бөкләп, диванга менеп утырды. Менә кемгәдер бөтен әйбер шундый җиңел генә бирелә кебек. Менә аның каршына подноска салып, китереп куялар бөтен әйберне. Ә, кемдер тырыша-тырыша да бер нәрсәгә дә ирешә алмый. Мин үземә нәрсә рөхсәт итәм? Үзеңне чикләүче күрсәтмәләрдән ничек котылырга? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар! Җавап бар тапшыруының бүгенге чыгарылышында без беренче татар коуч, психолог Илүзә Әминова белән уй-күрсәтмәләр, кешенең фикерләве турында сөйләшәбез. Хәерле көн, Илүзә! Хәерле көн, Гөлнара! Хәерле көн, әлбәттә инде, безне караучы тамашачыларыбыз дип әйтәм. Сәламләргә сезне бик шат! Илүзә, килешәсездер, без еш кына, күпчелек, үзенең көндәлек уй-фикерләренә гомумән игътибар итмибез. Әлбәттә. Кешенең уй-фикерләве аның тормыш дәрәҗәсенә ничек тәэсир итә? Менә без шулай итеп яшәргә күнеккән, дөресен генә әйткәндә, ул тәрбиядән дә килә инде, Гөлнара, әйе, әйме? Без уйларыбызга бик игътибар итмибез. Менә шул дәрәҗәдә автоматлаштырылган безнең тормышыбыз, без торабыз, Без беләбез, ашарга әзерләргә кирәк икәнен, балаларны озатырга кирәк икәнен, мин инде үз исемемнән чыгып әйтәмәйме, ә, балаларны озатырга кирәк икәнен, тормыш иптәшебез, аны эшкә китерергә кирәк, һәм менә шушындый, әйтергә кирәк, ә, шундый бер тәгәрмәчтә, әйме, куласада әйләнәбез дә әйләнәбез дә, һәм тормышның уйларга, безнең сөйләгән сүзләребезгә, гамәлләребезгә дип әйтәм инде, бәйле икәнен, шулардан чыгып, чынбарлыгыбыз төзелгән икәнен онытабыз. Чын-чынлап, Гөлнара, менә мин хәтта үземнең чыгышларымда, мастер-классларымда, менә хәтергә алсаң, әйме, мин хәрәкәтләрем дә хәтта аны күрсәтте, әйме. Мин чын мәгънәсендә милләтебезне дип әйтәм инде, чөнки минем бөтен чыгышларым татар телендә бара, әйме, милләтебезне өйрәтәм. Уйларыбыз, сүзләребез, гамәлләребез безнең чынбарлыгыбызны, көндәлек тормышыбызны билгели. Һәм аларны менә бүгенге тема да шул хәтле кызыклы. Әгәр дә менә бүгенге теманы, безнең чыгышыбызны караган кешеләр берникадәр мин әйткән киңәшләргә дип әйтәм инде, күз салып, колак салып аны эшләсәләр, Әйме, искиткеч үзләренең тормышларын үзгәртәләр. Алайса без безнең тамашачыларга э, дәфтәр белән каләм дә алырга тәкъдим иттек, чөнки киңәшләр чынлап та Илюзәдән күп э, булыр дип өметләнәм мин. Әлбәттә. Э, шулай да менә тәрбия дидек. Безнең тәрбиябез шундый. Ә тәрбия тәрбия безнең балачактан керә. Әйе. Шуңа күрә беренче сорауда балаларга бәйле булсын әле. Менә баланы тәрбияләгәндә ничек тәрбияләргә һәм аны нинди сүзләр белән ачуланырга ярамый. Дөресме ул, менә без баланы ачуланганда аны син надан, син мыкыт дибез икән, ул шуны күбрәк сеңдерә бара һәм шундыйга үрелергә мөмкин дигән сүзләр. Әйе, менә безгә имә Аллаһыбыз дип әйтәм инде, табигатьтән бирелгән шундый инструментларыбыз бар дип әйтәм инде, тирәлекне кабул итү инструментлары. Күрәбез без, Ишетәбез без, тоябыз без, әйме? Менә шуның аша без формалашабыз бит. Шулай булгач, менә хәзер мин бала чаккада ипләп кенә кайтырмын, әйме? Бала чактан ничек тәрбия алабыз, безнең көндәлегебез, көндәлек тормышыбыз шулай алга таба языла. Менә була, килеп җитә шундый момент дип әйтергә кирәк, мизгел, кеше инде аңлылыгы кушылып, Э, бала чакта булган нәкъ тә менә шул күрсәтмәләрне әйтергә кирәк чикләүче күрсәтмәләрне үзгәртеп икенче төрле адым белән бара башлый андый да бар тик әле бит андый моментка андый мизгелгә җиткәнче бит бала чактагы белән яшибез мәсәлән иләз мин сезгә шундый кызык э, кына әйбер әйтәм әйме бер көнне Ипи салам. Үзем ипи пешерәм, әйме. Һәм шунда әниемнең әйткән күрсәтмәсе искә төшә, Эшләмәгән эштән шайтан көлгән. Димәк, беренче тапкыр эшләгән эш беркайчан да уңышлы булмаячак дигән әниемнең күрсәтмәсе. Ә мин әйтәм, беренче тәвәкәлләп тотынган эш һәрвакыт уңышлы була. Бу минем күрсәтмә, мин аны үзгәрттем. Һәм кызларыма да менә шул күрсәтмәне хәзер бирәм. Менә күрәсезме, бала чактан Әнием әйтеп үстергән күрсәтмә мине күп әйбердә тыя иде. Ул әйтә Әдригә, Шай, эшлә, менә шулай инде ул. Эшләмәгән эштән шайтан көлгән. Тотынмаска, мәсәлән инде, әйме, мине тыядыр и. Димәк, бала чактан ук балаларыбызны күрсәтмәләрне дөрес иттереп формалаштырып үстерергә кирәк. Менә безнең, безнең буын әти-әниләр ул күбрәк тыю белән тәрбияләнгән һәм үзләре дә балаларны тыю белән тәрбияләгән буын. Аннары соң бит әле, Гөлнара, шундый кызык әйбер бар. Без барыбер ни дисәк тә әйме, менә буыннар, буыннар бер-берсенә ошамаганнар. Мәсәлән, галимнәребез, әйтергә кирәк, берникадәр шундый чагыштырмача инде бу, яме, мин бирәсе мәгълүмат хәзер инде, тик шулай да аңа колак салырга була. 80 нче елга хәтле туган буын, 80 нче елга хәтле туган буын, булдылар, копияләштерү моделендә яшәделәр һәм тәрбияләнделәр. Мәсәлән, әтием шофер, мин дә шофер. Әнием укытучы, мин дә укытучы. Әтием эчкән бит әле, нишләп миңа ярамый? Әтием тәмәке тарткан, нишләп мин тартмаска тиеш? Күрәсеңме, копия, димәк, Үрнәгендә, дип әйтәм инде, копия моделе, модель копирования дип атала ул. 80 нче елга хәтле туган балалар да бөтенесен дә шул. Әгәр дә менә безне тыңлаучыларыбыз да әйме, минем сүзем белән килешерләр, чын мәгънәсендә, әле син дә менә хәзер тыңлап утырасың да һәм анализлап утырасың. Әйе шул, әйе шул, әйе шул дип, әйме? 80 нче елдан 90 нчы елга хәтле Менә бу 90 нчы елны берникадәр 95 нчы елларга хәтле сузалар, улаймы? Тик шулай да 80 нчы елдан 90 нчы елга хәтле э, менә шушы аралыкны әйтәләр яңа э, шундый буынга күчеш чоры. Чөнки без, менә ул мин 85 нче елга син шул аралыкка керәсең, әйме? Без менә хәзер бездә хаман бар әле модель копирования. копия алу моделе бар, тик без менә бу гаиләдә, мәсәлән, күршеләрнең әтисе, күршеләрнең әнисе балаларына нык матур эндәшә диге, мин дә шулай эндәшәм. Минем әнием... Без чикләрне киңәйтәбез. Әйе. Без э, менә шул модель копирования белән яшәүне дәвам итәбез, тик без читтән дә алабыз. Мәсәлән, менә минем әни миңа бер кайчан да яратам дип әйтмәде. Тик күрше апасы гел балаларын үбеп Мәктәпкә озата бергә. Мин дә балаларымны үбеп озатам. Күрәсеңме? Мин өйне алмыйм, ә күршене алам. Модель итеп, әйме? Хәзер инде аннан соң 95 нче елдан соң, 2000 нче елларда, гомумән, балалар икенче. Алар хәзер үзләре тудыралар модельне. Алар өчен модель копирование дигән әйбер дә түгел. Алар, гомумән, мөнәсәбәтләрне үзләре тудыралар. Хәзерге яшьләр белән әгәр дә менә әйтергә кирәк егерме яшьлекләр менә минем әйтергә кирәк туганымның балалары бер туганымның балалары белән мин аралашам име алар чыннан да шулай алар өчен э, модель копирования юк алар үзләре тудыралар үзләре ничек яхшы дип саныйлар менә шулай эшлиләр һәм менә Буыннар алмашы, буыннар бер-берсенә ошамау һәм инде тәрбия һәрбер буында үзенчә икәнлеге, менә бу берникадәр чикләүче күрсәтмәләрнең дә, әйме, төрле буынга төрлечә тәэсир итүе күренә күпкә. Шулай да безгә бит инде бүләкне Кыш бабай гына бирә. Әйе. Гади тормышта без һәр нәрсәне тырышып алырга, күп көч куерга, э, җиңел генә бер нәрсә дә бирелми дигәнгә күнеккән. Менә Әйе. шушы күрсәтмәләрне ничек бетерергә һәм тормышны ничек җиңел иттереп кабул итергә? Менә бу күрсәтмәне дә әниләребез бирде бит инде. Менә мин сезгә кызык, миндә күп мисаллар инде, әлбәттә, сез ачуланырсыз, ачуланмассыз, әйеме? Мәсәлән, минем әнием әйтә, ди, без гади гаиләдән, Мин инде чын мәгънәсендә гади гаиләдән, авыл кызы мин. Әтием минем механизатор гомер буе, комбайнда, тракторда эшләде. Әнием минем пешекче, пекарняда ипи салды. Әйме? Гап-гади гаиләдә җиде бала без, мин җиденче, иң төпчеге инде. Һәм миңа әнием әйтте, Байлык безгә төс түгел, кызым. Әйе. Э, бай кеше ул әдәпсез кеше, э, урлаганнар, урлашканнар гына байыйлар, әйме? Һәм безгә байлык һәр вакыт тырышып килде. Эшләсәң генә, ныгытып тырышсаң гына акчаң була. Ул минем менә шул мәгънәсендә миңа күрсәтмә иде. Э, һәм инде әйтергә кирәк әйме, менә бу күрсәтмәләрне кай вакыт Гөлнара? гап-гади, бөтенләй-бөтенләй икенче, әйтергә кирәк, күрсәтмәле кеше белән аралашып сөйләшкәндә генә дә үзгәртергә мөмкин. Хәзер аның, әйме, менә хәзерге вакытта интернет челтәрләре, мәгълүмат, болай гына әйткән бум заманында, әйме, без үзебез өчен, әгәр дә без аңлыйбыз икән, әйе, мин финансы, финансларым минем нишләптер үсми, Мөнәсәбәтләрем нишләптер минем бер урында тора. Нишләптер минем тормыш дәрәҗәм гел бер урында гына тора, минем үзгәрәсем килә дигәндә, нәкъ менә шул күрсәтмәләр белән эшләргә тиешбез. Махсус әйтергә кирәк, менә специалистларга дип әйтәм инде, әйме, коучларга барырга кирәк. Күбрәк психологлар алар мөнәсәбәтләр буенча эшли, ә коучлар алар нәкъ тә менә финанс мәсьәләләре, бизнес, менә шул мотиватор, менә шундыйрак мәгънәдә бит инде. Барырга кирәк. Алар бер сеанс җитә. ансы инде икенче этап кешенең әйе әйе үзе аңы үскән саен бара торган этап ә көндәлек тормышта безнең бит әле янәшәдә яши торган кешеләр кемнәр белән аралашуыбызга да бәйле үзебезнең уй фикерләвебез мәсәлән минем бер бик якын дустым бар иде ул гомер буе депрда иде әйе күңел төшенкелегендә кәефсез бөтен нәрсә начар шундый кара күзлек тәңгә кара торган һәм бер мизгелдә без аралашмый башладык һәм мин хәтта үземнең фикер сөрәшем дә үзгәргәнлеген тойдым Чынлап та бит кешенең кем белән аралашуы һәм нинди фикерләргә колак салуыннан аның көндәлек тормышы да бәйле. Менә тагы бер тапкыр теге уй, сүз, гамәл дигәнгә кайтасы килә, Гөлнара. Һәм менә безнең, гомумән, менә бүгенге сөйләшүебез, әңгәмәбез дә әйме, менә шул төп өч билгеле, билгеләүче дип әйтәм инде, көндәлек тормышны билгеләүче факторларга бәйле. Безнең бөтен бүген сөйләшүебез, аралашуыбызда. Безнең гомумән, менә без синең белән утырабыз, әйме? Безнең организмда вибрацияләр бара хәзер. Безнең күзәнәкләребез дә вибрациядә, димәк, тирбәлешләрдә. Әйме? Менә шул тирбәлешләрнең нинди булуына карап безнең тормышыбыз билгеләнә. Югары тирбәлешләрдәме без, әллә түбән тирбәлешләрдәме? Тик менә югары һәм тирән тирбәлешләрнең дә э, аның бит дәрәҗәсе югары булырга мөмкин. Мәсәлән, мин бәхетле булырга мөмкин, югары тирбәлеш. Мин усал, ачулы булырга мөмкин, шулай ук теге түбән тирбәлешнең э, югары дәрәҗәсе дип әйтәм инде. Әнә шундый да булырга мөмкин. Тик менә

Үзгәрә, алар беләсеңме, менә шундый фикер бар име, они не могут меня себе позволить. Алар мине үзләренә рөхсәт итәлми башлыйлар. Гөлнара, син әйтәсеңме, теге дус кызың белән сез аерылыштыгыз? Ул сине үзенә рөхсәт итәлми башлады. Син чөнки үсеп киттең, әйме тирбәлешләрең белән, ә ул шунда түбән тирбәлешләрендә депрессиядә калды. Һәм ул сине үзенә рөхсәт итә алмаганга күрә, ул төшеп калды. Менә шундый мәгънәдә аңнарга кирәк аны. Ул мин белән аралашмый башлады, фәлән-төгән фәсмәтән түгел, әйеме? Менә ул мине үзенә рөхсәт итәлми башлады. Менә шулай сөйләшергә кирәк. Һәм тагы теге өч факторга кайтсак, менә мәсәлән, уебыз безнең төрле. Хәтта бит әле кызык шундый ни бар, әйтергә кирәк тәгълимат, Безнең уебыз безнең башыбызда гына формалашмый икән. Читтән кергән уйлар да бар икән. Уйлар да бит инде алар тирбәлешләр. Алар йөриләр менә шулай, әйтергә кирәк, берникадәр гулять итәләр, һава сулап йөриләр. Һәм каяндыр тың сиңа килеп керергә мөмкиннәр. Шундый уйлар да бар. Һәм уйлар алар, яхшы уйлар бар, Тискәре уйлар бар. Мәсәлән, без синең белән залда утырабыз хәзер, әйме, кемдер ишек шакыды. Әйме, синең моннан фикер менде дә башка, әйме, һәйдә, нишләп йөри инде ул монда? Менә шунда безнең комачаулап, комачаулап, безнең эфирыбызны боза, ди мәсәлән инде, әйме. Уйны тотып алабыз, чөнки бу тискәре уй. югары тирбәлешләрдәге уй түгел түбән тирбәлешләрдәге шундук үзебезне тотып алабыз һәм әйтәбез ул бит аны белмәде менә оправдываем дип әйтәбез аклыйбыз теге кешене ул бит аны чыннан да белмәде һәм үзебезнең уйларыбызны тирбәлешләрен югарыга менгерәбез Шул ук момент, мәсәлән, сүз, уйларны тәрбияләүне аңладык, әйме? Югары тирбәлешләргә. Сүз мәсьәләсендә дә бар ямьсез сөйләшүче кешеләр, дорфа сөйләшүче кешеләр, бар тәмле сөйләшүче кешеләр. Менә йомшак итеп, син тәмле сөйләшеп тә кешене урынына куя аласың. интонация белән. Кайбер кеше бит ямьсез сүзе белән урынына куйган кебек инде, әйме? Ә тәмле итеп, матур итеп сөйләшеп тә урынына куеп була. Мәсәлән, әйдә бер гади генә мисал китерәм, тормыш иптәшем белән сөйләшүдә. Мәсәлән, э, ул нәрсәдер кабарып, шартлап э, бер фикерне әйтергә тели. Усаллаша инде, ачулана. Һәм без әниләрдә, кайнанамнарда кунакта. Әйме, һәм мин аңа әйтәм, Ниязым, минем бу турыда хәзер сөйләшәсе килми, өйгә кайткач, сөйләшәбез. Мин аңа бер ямьсез сүз дә әйтмәдем бит. Ләкин ул шып туктады. Чөнки мин аңа интонациям белән, тоным белән белгерттем. Менә безнең сөйләмебез дә менә шулай төзек, матур була икән, дөрес, экологичный дип әйтәбез инде. Уебыз матур кешеләр турында. Әйме? Э, хәтта дөрес булмаса да тиз генә җайлап куябыз. Сөйләмебез дөрес, төзек, кешеләргә хөрмәт белән. Гамәлләр турында. Менә бардың, ипләп кенә кочаклап алдың, мәсәлән, кулыннан алып ярдәм иттең. Мәсәлән, шундый мисаллар, әйме? Кемгәдер анда э, ярдәм иттең, кемгәдер бүләк бирдең. Менә гамәлләрең дә дөрес. Менә шушы өч факторга гына игътибар итеп без аларны тәрбияләсәк, Гөлнара, әйме? Без шундый гармониягә керәбез. Кайвакыт миңа иллюзия син әзрәк кенә сәер дип әйтәләр, әйме? Чын мәгънәсендә мин үземә шул дәрәҗәдә тәрбияләдем, хәтта миңа ямьсез итеп, дорфа итеп эндәшсәләр дә, мин матур итеп җавап бирергә алам, бирә алам һәм ул кешене калдырып китә алам. Әмма моны бөтен кеше дә булдыра алмый Илүзә. Менә синең мисалыңа кайтыйк та, кайнаналарда ир кеше ниндидер Э, ниндидер мөнәсәбәтләр ачыкларга теләде һәм син аны э, урынына урынына утырттың әйе э, гади гади генә әйттереп әйткәндә әйе әйе ләкин күпчелегебез ә безнең караучыларның күпчелеге хатын кыз әйе күп очракта без шундый ук тонда җавап та бирергә мөмкинбез әлбәттә шундый ук тонда җавап бирәбез һәм әлбәттә инде бер сүз ике сүз өч сүз зур гына җәнҗалга да китереп чыгарга мөмкин әлбәттә ә менә үзеңне ничек тәрбияләргә җәнҗал китереп чыгармаслык, гади генә иттереп һәм шул вакытта кешене үпкәләтмәслек иттереп менә, җавап бирә. Гөлнара, мин менә минем улайым, мин тормыш иптәшем белән 17 ел яшим. Син Шуңа әйтәм. Югары белемле психолог. Әйе, шуңа әйтәм. Менә хәзер мин сиңа шуңа. Минем психологик белемем юк. Һәм безнең караучыларның да психологик белеме юк. Менә хәзер мин шуңа. Без нишләргә тиеш? Менә мәсәлән, мин инде 17 ел яшим тормыш иптәшем белән. Әйме? Бу 17 ел гомер эчендә инде без аның белән Бер сүзсез аңлашуга җиттек. Ә менә 40 ел яшәп тә бер-берсен аңламаган кешеләр бик күп. Әйе. Чөнки минем белемем бар һәм мин бер никадәр хәйләм дә бар. Ничек аны җайларга, әйме? Менә мондый моментларны беләм. Ә бит менә мәсәлән миңа киләләр икән консультация, мастер-классларыма, әйме? Кызларга мин әйтәм, Сез әле тормыш иптәшләрегезне менә шушындый мөнәсәбәтләргә алып килеп җиттергәнче, әле җитте дигән сүз әле ул идеаль булган дигән сүз түгел, өч ел кирәк, Гөлнара. Күз алдына китерәсеңме? Минем иптәшемә әйткән кебек иттереп җавап биреп, аны кырт туктатырга өйрәнергә өч ел кирәк. Башта аны ипләп кенә әйтеп карыйсың. Әле ул һаман дәвам итә, әйеме? Аннан соң тагын менә аны ипләп кенә адымнарны башларга кирәк. Ул син менә кайттың да бүген, минем бүген көне буе гел яхшы гына уйлап йөриячәкмен диеп уйлап булмый ул. Әле һаман әйтәләр бит теге агулы кешеләр диләр бит русчасы токсичные люди. Аларны бик озак үзгәртергә. Алар киләләр, Илүзә мин кешеләр турында гел начар уйлыйм. Менә Сүгәм. Сүгенергә дә мөмкинмен. Әйеме? Минем кешеләр турында бер җүнле фикерем юк. Миңа көн дә ошамый, киемем дә ошамый, үтеп барган менә кешеләр дә ошамый, миңа беркем дә ошамый. Һәм менә алар үзгәрергә киләләр. Көннәрдән бер көнне алар күрәләр, менә кешеләр елмаеп йөриләр, минем дә үзгәрәсе килә. Һәм аларны менә шушы халәттән чыгарырга, әйеме, бик озак терапия кирәк, Гөлнара. Кешенең теләге кирәк иң беренче. Менә уянган икән безнең караучыларыбыз, тамашачыларыбыз арасында да уянган икән фикер, мин дә шулай яшәргә телим. Булды. 50 процент хәл ителде аның. 50 процентка адым гына ясайсы калды дигән сүз. Алексей Анатольевич Бабаянс, менә бөтен дөнья танылган психолог, әйме? Мин, әлхәмдүлилләх, миңа аның белән танышу мөмкинлеге булды, әйме? Бәхете татыды дип әйтәм инде. Ул әйтә, әгәр дә Илүзә кешенең башында нинди дә булса үзгәрешкә, ниндидер үзенә, әйтергә кирәк, алга таба хыялынамы, планынамы, максатынамы уй уяна икән, 50 процент ресурс инде бар дигән сүз. Менә уй, уй гына туды, булды. 50 процент бу хәл ителде дигән сүз. Алга таба адымнарны гына ясап бетерәсе кала. Яхшы, менә мин кемнедер күрдем, ди. Әйе. Шундый, э, ул, ул миңа ошады, аның тормышы ошады, һәм мин әйттем, мин дә шулай яши башлыйм. Әйе. Э, негатив уйларымнан баш тарттым. Көн саен мин бик уңышлы кеше дип әйтеп утырып кына уңышка ирешеп буламы соң? Менә хәзер ике төрле Эксперимент эшләгәннәр. Эксперимент эшләгәннәр, бер шәһәрдә ике хатын-кызны чакырганнар, әйме, һәм аларның икесенең дә, мәсәлән, үз бәяләре бер балл. Ун баллы шкаладан бер балл. Һәм берсенә әйткәннәр, син көндә иртән юынганда, көзгегә карап, тавыш белән, вслух дип әйтәбез инде, тавыш белән, мин матур, Мин үзгәрешләргә әзер, мин үземнең тормышымны кулга алам, мине яңа үрләр көтә, дип кычкырып әйтергә кушканнар. Икенчесенә шушы әйберне уйларга гына кушканнар. Әйме? Һәм бер айдан соң күрешкәннәр. Үзенә кычкырып, вслух дип әйтәм инде, тавыш белән әйткән хатын-кыз киемнәрен үзгәрткән. бөтенләй үзен икенче төрле тота. Чәчләрен юган, үтүкләгән, ну, болай әйтәм инде, буяган һәм башкалар матурлаган. Менә шул дәрәҗәдә баш мие Гөлнара безнең, әйме, бик акыллы булса да, бик ялкау орган. Аңа уйлап йөргән генә баш мие шанмый. Баш мие кычкырып сулух әйткәненә шана. Шуңа да бит инде безнең әти-әниләребез әйтә икән, мәсәлән, анда шул ук әйдә минем мисалны кабатлыйк, әйме, Эшләмәгән ыштан шайтан, эштән шайтан көлгән. Әнием миңа әйтте, әйтте, әйме, минем башыма сеңде ул. Ә мин аны уйлап йөрсәм, әле минем башыма сеңмәс иде. Мәсәлән, укып кына алган булсам, мәсәлән, инде, әйме. Менә нәкъ тә тавыш баш миен әйдәүче, өндәүче, эшләтеп җибәрүче двигатель. Тавыш баш миенә хуҗа булучы. Менә депрессиядә булган кешене дә уйласаң гына да, әйме, ул баш мие аңа хуҗа. Ул аңа әйтә, Ят, йокла, ял ит, беркая да эшләмә, бернәрсә белән дә шөгыльләнмә, мәсәлән, баш миеңа хуҗа булды. Димәк, менә, ә минем кебек кеше, мин баш миенә хуҗа, мин аңа әйтәм, Тор, Илүзә, матур күлмәгеңне ки, матур костюмыңны ки дә, чәчләреңне яса да Казанга Гөлнара янына бар. Менә күрәсеңме, мин баш миенә хуҗа. Ә бит күпме минем э, тормыш иптәшем мине әллә барып йөрмисеңме соң? Нык мәҗбүриме анда барырга? Ураза да. Әй, ураза да. Шуңа хәзер әй, юл да ерак, шушы кирәгиме сиңа? Әйдә инде, бүген иртән дә уяндым, Урыным шундый җылы. Нияз каемның куенында ятам. Әйме? Әйме итә алам рәхмәт. Чын, менә каршылыклар. Ә минем бит баш миенә хуҗа. Шуңа күрә менә бу ике моментны игътибарга алырга кирәк. Син хуҗамы баш миенә, әллә баш мие сиңа хуҗамы? Димәк, мин үземә нәрсә рөхсәт итәм? Менә нәрсә рөхсәт итәм үземә? Ул бит әле бик кызык шундый сорау, әйме? Хәзер э, Яшьләр арасында шундый тенденция китте, Гөлнара, әйме? Ул әлеге дә баягы шул аңлылык һәм аңсызлык белән бәйле инде, әйме? Бер көнне миңа бер әни килә консультация һәм ул әйтә, Илүзә, нишләтәсез сез яшьләрне? Мин әйтәм, нәрсә эшләтәбез? Тәртип бар да. Ал, минем кызым, дие, алты айлык баласы бар, дие. Бөтен җирне, бөтен өйләрне теге стикер, кәгазьләр бар бит әле, язып тутырды, дие. Мин иң яхшы хатын, мин иң яхшы ирне лаеклы, мин иң яхшы мөнәсәбәтне лаеклы, мин фәлән. Һәм үзе, ди, бармакка бармак сукмый, бер әйбер дә эшләмиенчә өйдә ята, ди. Ашарга әзерләми, дөнья җыештырмый. Менә бит мин рөхсәт итәм дигән әйбернең дә, әйме, дөрес итеп аңларга кирәк. Мин үземә нәрсә рөхсәт итәм? Менә хәзер шушы өлештә имә һәрбер кешенең үз ресурсы бар. Мәсәлән, мин аны кызык кына сезгә мисал белән китерергә мөмкинмен. Менә э, бара дие әйтергә кирәк, бизнес тренинг әйдә шулай әйтик. Һәрбер урын бит анда төрле бәядә. Мәсәлән, беренче урын булсын ди ун мең, алга тугыз, сигез, менә шулай артка хәтле бер мең. Концерт билетлары кебек. Концерт билетлары кебек. Менә хәзер иң арттагы кешегә янына бара да тренер һәм сорау бирә. Син нишләп бу э, арттагы беренче арттагы урынга утырдың? Нишләп син үзеңә беренче рәтне рөхсәт итмисең? Һәм ул аның йөрәгенә, күңеленә энә беләк кадаган кебек була. Ә бит, менә мин кайбер тренерларны бәлки әз генә фаш итәрмен монда, әйме? Ә бит аның беренче, менә бүгенге килгән тренингка аның менә шул арттагы тренинг урындыклык ресурсы, Менә без үзебезнең ресурстан чыгып, үзебезгә рөхсәт итергә тиешбез. Менә ул кызның да ресурсы өйдә аягын теге түшәмгә карап бармакка бармакка сукмай ята торган ресурс түгел бит аның. Менә күрәсеңме, мин үземә рөхсәт итәм дигәннең дә булырга тиеш нинди ресурстан чыгып. Мәсәлән,

Синең финанс мөмкинлекләрең бар. Син атна саен массажга йөри әләсең, атна саен каядыр бара аласың. Менә мөмкинлекләрең. Ә мин әйтәм, сезнең ресурсыгыз. Мәсәлән, сез үзегезгә өйдә самомассаж дигән әйбер бар бит. Үзеңә массаж ясый аласың. Син табигатькә чыгып, һава сулап йөреп кайта аласың. Син өйдә гади, ләкин матур халатыңны, күлмәгеңне кия аласың. Син гади итеп, ләкин матур итеп ризык әзерли аласың. Менә үз ресурсыңнан чыгып, матурлыкны үзеңә рөхсәт ит. Менә шул турыда сүз бара, Гөлнара. Менә аны аңламый кеше. Рөхсәт ит үзеңә иң яхшыны дигәнгә, алар миллионнар күз алдына китерәләр. Яхшы, әйтергә кирәк,

Һәм мин аны туганнарымы җыеп, шуны эшлидер им. Менә нәрсә турында сүз бала рөхсәт. Ә рөхсәтнең чиген ничек киңәйтергә? Мәсәлән, унынчы рәттән беренче рәткә күчеп утырырлык мөмкинлекне булдырырга. Яки самомассажердан атна саен массажга йөрерлек иттереп мөмкинлекне булдырырга. Мин уңышлы, минем акчам күп, мин булдыра алам дип кенә аңа ирешеп булмый бит. Юк, булмый. Ул безнең, әйтергә кирәк, рухыбызны гына күтәрә. Ул безнең энергиябезне гына күтәрә. Мин булдырам! Мин чыннан да менә уңышка ирешәчәкмен дигән үзебезгә өндәү безнең баш миен уята гына. Бу сүз, мин һәрвакыт әйтәм, башта уй туа, менә сезнеңчә, соңгы рәттән беренче рәткә күчеп утыру уе туа. Һәм без соңыннан әйтәбез үзебезгә. Менә әйтәм бит, безнең э, тапшыру буенча барачак менә бу сүз, әйме? Аннары соң без үзебезгә әйтәбез, мин икенче тапкыр тренингта беренче рәттә утырачакмын. Максат куябыз. Әйе, сүз белән, вслух, ә, ә, тавыш белән, ишетерлек итеп. Һәм менә бу әйберне без кабатлый торабыз һәм үзебезгә билгелибез, нинди гамәлләр белән без бу максатка ирешәләбез. Тагын өч фактор. Уйладык, әйттек, гамәлләр билгеләдек. Менә шул шулай гына бара. Һәм шул гамәлләрне тормышка ашырдык. Һәм шул гамәлләрне тормышка ашырабыз да без беренче рәттә 10 меңлек билет белән килеп утырабыз. Иншалла. Иншалла. Байлар психологиясе һәм ярлылар психологиясе дигән сүз дөресме? Әлбәттә. Чын мәгънәсендә ул әлеге дә баягы психологиясе түгел, ул Мышление дип әйтәбез инде. Фикерләве. Фикерләве, әйе. Фикерләве дигән дөресрәк ул. Чын мәгънәсендә менә э, ул шул хәтле кызык әйбер. Мин дә бит инде дөресен генә әйткәндә, әйме, бүгенге мөмкинлекләремә чыкканчы гади авыл кызы идем. Минем өчен акча менә тир түгеп эшләнә торган, әйме, һәм акчаны җыйган, менә алгачтан дип әйтәм мин, миндә акча булганда, аны кан калтырап тоту, әйме, моңа җиткерергә, моңа тартырга, менә минем мөнәсәбәтем. Минем өчен акча менә калтырап торадыр ул. Минем күз образ, әгәр дә образ белән. Хәзер минем өчен акча ул шул хәтле э, рәхәтлек,

тоеладыр миңа. Ә дип уйлыйлар бит инде, әйме? Ә чынлыкта исә менә э, безнең ярлы, ярлы дигән сүзне бик кулланасы килми инде. Мәсәлән, алар беләсезме ничек яшиләр? Алар алга максатны куялар да, менә мин 1 миллион отсам, юк, отсам түгел, эшләсәм, менә шулай. Һәм аларның э, игътибар фокусы әнә шул 1 миллионда. Һәм алар менә бу көннәрен яшәмиләр. Күрмиләр дә, белмиләр дә, нәрсә икән теге бер миллион өчен, машина алыр өчен чәй эчеп машина алдылар дигән кешеләрне ишеткәнегез бармы? Шундый э, ни бар, э, сүз, әйтем. Чәй эчеп машина алдылар. Мин башта аңламам, нинди чәй эчеп машина алгана? Алар чәй генә эчеп яшәгәннәр, шуңа машина алгалар дигән сүз икән. Менә чәй эчеп машина алучылар, әйме? Мәсәлән, машинада гына аларның. Машина алсалар бик бәхетле булыр кебек булалар алар, әйме? Машина алалар да алар, әйме? Алла кайгыга баталар инде. Түләргә кирәк аны һәм башкалары һәм башкалар, әйме? Ә югыйсә бит менә көндәлек ә байларның э, фикерләве бөтенләй икенче. Алар көндәлек белән яшиләр күбрәк. Көндәлекнең тәмен белеп, Менә хәтта ул хәзерге халәтемдә дә менә мин әйтмим мин шул хәтле ирк мин иркен тормышта яшим дип әйтәм ул әйме. Ә чынлыкта исә мин әгәр дә теге финансларны санап карасалар әйме, кешеләр миннән кычкырып көлергә мөмкин. Просто мин бары тик миндә артык канәгатьлек хисе бар. Шуның аркасында мин үземне бик иркен яшим дип уйлыйм инде. Һәм кешеләр мине череп байыган дип тә уйларга мөмкиннәр. Бар андый. Анда язучылар да инде шундый фикер бирүчеләр дә миңа Һәм менә э, чын мәгънәсендә, әгәр дә әйтергә кирәк, ярлы фикерен көндәлек тормыш белән яшәргә өйрәтсәң, әйме, ул байларча фикер йөртә башлый. Чын, минем андый пример мисалларым һәм клиентларым да бар хәтта, әйме. Һәм алар байлар кебек фикер йөртә башлыйлар да, шул үзләренең 100 сумнары белән, 200 сумнары белән, әйме. Канәгатьлек һәм алар үзләреннән дә сизмәстән окружение дип әйтәм, тирәлеген үзгәртәләр. Алар гап-гади кеше булалар. Менә минем бер мисалым бар, бер егет инде, әйме. Бик кызык, ул миндә бер ел консультациядә йөрде һәм фикерен үзгәртте үзенең. Ул гап-гади авыл малае. Бүгенге көндә ул әллә нинди проектлар алып, шул проектларны тормышка ашыра. Миңа бөтен нәрсә ярый дигән фикерләү белән нарцисстлыктан менә икесе арасындагы чик нинди? Менә миңа бөтен нәрсә ярый дигән фикер, ул бит инде нарцисслык, болай гына әйткәндә. Шул ук вакытта миңа бөтен нәрсә ярый, экологичный була ала. Менә шул экологичность, нәкъ тә менә шул нарцисслыктан, миңа бөтен нәрсә дә ярый дигән фикердән экологичность кешене аера. Мәсәлән, миңа бөтен нәрсә дә ярый. Э, әлеге дә баягы теге фикергә кайтсак мин үземә бөтен әйберне дә рөхсәт итәм иң яхшы мәсәлән иң яхшы машинаны рөхсәт итәм ди мәсәлән мин үземә әйме һәм мин иптәшемнән тынын буа буа яхшы машина сорыйм ди иң соңгы модель менә бу нарцисслык Әгәр дә мин әйтәм икән, мин үземә яхшы машина рөхсәт итәм һәм шул ук вакытта сорыйм, миңа, гаиләмә зыян булмыймы? Иптәшемә зыян булмыймы? Авырлык китермиме? Авырлык китермиме? Менә шул әйбер, менә экологичность карала икән, менә ул вакытта мин үземә рөхсәт итәм дигән әйбер, әйме, шул хәтле матур гына. Хәтта бит ул менә мөнәсәбәтләрдә дә Әйтәк, кайналар темасына әз генә кагылыйм әле. Чөнки безнең тыңлаучыларыбызга ул ошаячак. Кайтты кайнана янына килен. Мин үземә бөтенесен дә рөхсәт итәм. Кайтты, аякларын бөкләп, диванга менеп утырды. Бер нәрсә дә эшләми, мәсәлән. Синең гамәлеңнән, синең үзеңнең үз-үзеңне тотышыңнан, синең кайнанаңа, тормыш иптәшеңә, балаларыңа Зыян юк микән? Менә бу әйберне дә. Мәсәлән, мин кайнаналарым белән, әлхәмдүлилләһ, бик нык яхшы мөнәсәбәтләрдә. Хәтта миннән кызлар көләләр инде, апаларым, туганнарым да, Син әнкәйләргә караганда, әниләр дә кайнанамнарны әйтәләр инде, күбрәк буласың. Мәсәлән, минем бер атнага ял ала микән? Мин ике кичне кунам үземнең әниемдә һәм калган биш кичне кунам әнидә, кайнана әниемдә. Әйме? Чөнки мин аны бик яратам. Менә һәм Менә мин кайтам, бөтен әйберне мәсәлән тәртиплим, әни белән бөтенесен эшлим, әйме? Соңыннан мин ятып алам. Мин үземә рөхсәт итәм. Менә ул ничек. Әйе, мин әнигә кайтып рәхәтләнеп ял итергә үземә рөхсәт итәм. Мин әнигә кайтып нәрсә теләсәм фикеремне әйтергә рөхсәт итәм. Чөнки мин аны башта хөрмәт итәм, аннары үземә рөхсәт итәм. Мин анда кайтып, минем Ниязым, балаларым кайтмаса да, мин кайтканда, әтигә шалтыратып, Әти, мунча як! Синең яккан мунчаңны нык яратам, пиннегеңне пешер! Менә мин анда кайтып, җәелеп ял итәргә үземә рөхсәт итәм, чөнки мин аларны бүтән вакытта үзем хөрмәт итәм. Менә бу, үзеңә рөхсәт итү, бөтенесен дә. Тик башта хөрмәт итәм, аннары рөхсәт итәм. Ә рөхсәт итәм бөтен әйберне дә. Карама, карамастан, кемнәрнең нәрсә. Менә ансы инде нарцисслыкка керә. Анда аның ахыры хәерле түгел әле, Гөлнара. Нәрсә белән бетерелгән? Ә, менә шул вакытта мин үземә рөхсәт итәм дигән әйбер ул әйме забирание, димәк, алам дигән сүз бит инде. Алам, алам бөтен әйберне үземә, әйме? Һәм ә, шул вакытта кешеләрнең, мәсәлән, үзенә карата мөнәсәбәт бит инде үзгәрә. Һәм ул менә шул алган алган энергияләре белән үзе генә кала. Качан без менә бирәбез, әйме, бүлешәбез, әйме, кешеләр ипләп кенә җыелалар безнең тирәгә. Һәм безгә хөрмәт ул вакытта арта. Без менә башта бирәбез, аннан кешеләр безнең белән тулыланалар, аннары алар бирә башлыйлар. Менә шундый энергообмен. Когда нәрсәдер алу өчен баштан бирергә э, кирәк. Бер сүзсез. Ә менә нарцисс ул ала, ала, ала да көннәрдән бер көн. Ул бит энергия алу Тухнет диләр. Начарлана анда, начар ис чыгара башлай ул энергия. Чын бит ул. Чын-чынлап. Мәсәлән, миңа, миңа мәхәббәтне ала, ала, ала, игътибарны ала, ала, бер мәлне ул кешедән начар ис килә башлый. Менә чын мәгънәсендә кыяфәтеннән аның кырында торасы килмәй башлый. Мин әйтмим теге чын мәгънәсендә физик яктан инде, ә чынлыкта энергия ягыннан аның янында торасы килмәй башлый. Аның белән сөйләшәсе килми башлый. Нык агулана ул. Чөнки ул менә һәрвакыт ала ала миңа миңа. Бер көнне миңа бер кыз яза. Илүзә мине Аллаһ Тәгалә бәхетсез итеп яраткандыр инде. Юк. Менә токсичный идек, агулы берникадәр, әйме. Э, ул да миңа бирмиләр, миңа игътибары юк, миңа фәлән, миңа төгән, менә шулай гел. Ә син, мин әйтәм, менә, тарата башла ипләп кенә. Яна бит, мин әйтәм, эчеңдәге энергияң. Аны чыгарырга кирәк, мин әйтәм, син берникадәр начар ис килә башлады, мин әйтәм, синдә. Тик э, менә кешедән, э, гел кешедән генә игътибар итеп э, тору, ул бит инде аерым тема гомумән Әйе, кешенең не әйе, әйе, самодостаточность әйе, темасы. әйе. Монысы турында без синең белән аерым сөйләшербез Әйе, әле. Бу яхшы. шулай ук аерым кызыклы тема. Ә, тормыш нинди кешеләргә бүләк ясый? Менә кайберәүләргә чынлап та бөтен әйбер җиңел генә бирелә кебек. Мин үземнән мисал китерәм, университетта укыган елларымда. Дус кызым белән бергә яшәгән вакытлар булды. Ул унда ятып йоклый иде, иртә белән барып э, имтиханны бишлегә тапшыра иде. Мин, мәсәлән, төнге икегә, өчкә хәтле укый идем һәм имтиханда да шактый авырлык белән биреп чыгарга мөмкин иде. Ә, ә, ә. Мондый мисаллар күп китерергә мөмкин һәркемнең тормышыннан. Менә кемгәдер бөтен әйбер шундый җиңел генә бирелә кебек. Менә аның каршына подноска салып, китереп куялар бөтен әйберне. Ә, кемдер тырыша-тырыша да бер нәрсәгә дә ирешә алмый. Менә нинди кеше бүләк итеп ала тормышны? Тормышның яхшылыклары. Әйе, безнең бит бөтенебез дә төрле, энергияләребез төрле, әйме? Һәм шулай ук мөнәсәбәтләребез дә төрле. Менә шушы бөтен критерийларга да кагыла дип әйтсәм дөрес була. Бөтен критерийлар да үзенчә. Мәсәлән, табигатьтән була кешенең солы, энергиясе була. Әйме? Аңа бөтен әйбер җиңел бирелә. Һәм ул тормышка җиңел карый. Тик менә, Гөлнара, шундый кызык әйбер бар. Безнең бит әле, менә әйтәм инде, мәсәлән, безнең үзебезнең тормышыбызга бирелгән ризыгыбыз бар. Менә шул әлеге дә баягы уңыш и так далее бөтенесе дә инде, әйме? Ул безгә Иң башында бирелеп куерга мөмкин инде, ахырда без э, утырырга мөмкинбез, әйме? Яки без башта тырышабыз, тырышабыз, килми, килми, ахырда килеп бетергә мөмкин, әйме? Кемгә ничек бирелә, менә шуның белән дә бәйле ул. Һәм менә миңа хәзер бөтенесе дә бирелә бит әле, э, гомер ахырымда да шулай була дип уйларга ярамый. Бер качан да. Менә сиңа ул хәзер бирелә, Алла сакласын гомер ахырында алай булмаска да мөмкин. Менә шундый, менә э, Барыбер дә Аллаһ Тәгаләнең бирүе дә бар, әйме? Һәм кеше энергиясе дә бар, шул ук вакытта безнең мөнәсәбәтебез дә бар. Менә мин моңа хәтле уйлаган булсам, акча миңа авыр килә, тырышлык белән килә, диеп уйлаган булсам, мин үземнең күрсәтмәләремне үзгәрттем дә, мине чикләүче күрсәтмәләрне. Хәзер миңа бөтен әйбер рәхәт, Җиңел. Менә мин, минем кечкенә кызым шундый кызык әйбер әйтә. Әнием, син елмаеп, көлеп, менә шулай рәхәт кенә эшләп йөрисең һәм сиңа акча эшлисең, һәм сиңа акча килә. Менә мин дә сиңа шул моментка игътибар иттермәкче идем. Безне караучылар да, тыңлаучылар дөрес аңласыннар иде. Ул акча җиңел килә дигән сүз, бер нәрсә дә эшләмичә килә дигән сүз түгел. Димәк, син ул эшне рәхәтлек белән башкарасың. Рәхәтлек, менә. Авырлык иртә белән торып, минем тагын эшкә барасым бар, инде тагын шул усал начальник каршына барып утырасым бар инде дип уйлап түгел. Мин бүген уяндым һәм рәхәтлек белән эшкә барам. Мин эшне яратам. Әйе. Мин аңа мөнәсәбәтемне үзгәрттем. Әйе. Менә әгәр дә синең әйтәләр бит әле, әгәр дә син ситуацияне үзгәртә алмыйсың икән, ситуациягә мөнәсәбәтең үзгәрт. Мин дә ситуациягә мөнәсәбәтем үзгәрттем. Менә шул. Әлеге дә бая күрсәтмәләремне үзгәрттем, мөнәсәбәтемне үзгәрттем. Шуның аша мин һаман шулай ук, әгәр дә тезеп чыксаң, минем бер көндә эшләгән эшемне кеше бер атна эшли. Ант әгәр, чын мәгънәсендә, әйме, иманым камил. Ә мин бер көндә шуны эшлим, ләкин мин аны шул хәтле җиңеллек белән, елмаеп, рәхәт итеп эшлим, чөнки мин аны яратам, чөнки мин аңа мөнәсәбәтем. Хәтта менә Гөлнара юри генә бер әйберне, әйме, мин Бик чисталык яратам инде. Өйдә шул ялтыратам да ялтыратам инде. Әйе, үлеш. Минем тормыш иптәшем дә әйтә инде, син мине бер сукмактан гына йөртер идең дип көлә инде. Менә шунда да без э, менә шуның буенча да әйме, өй җыештыру бит ул рәхәт әйбер түгел. Кешеләр яратмыйлар аны, мин дә яратмыйдыр идем. Җенем сөймидер идем. Әйме? Һәм көннәрдән бер көнне мин үзем өчен, үзем өчен хәл иттем. Кара әле, әйтәм, Илүзә, син бит чисталык яратасың. Чисталык яраткач, җыештырырга кирәк. Әйе, чисталык яратканга җыештыруны да ярата башладым. Көннәрдән бер көнгә шундый миңа аңлылык, ачыклык килде, мин җыештыруны ярата башладым. Җыештыру минем өчен ләззәт. Аннары яланаяк идәнеңнән йөрисең, чүп тә беркми. Әйме? Менә бер көнне әйме миңа консультациягә бер егет килде. Э, ул заводта эшли, ләкин бик нык яхшы э, ни э, хезмәткәр, хезмәт хакы да бик нык яхшы икән инде. Тик әйтә,

Аның акчасын түлим ди инде. Үземә машина алдым, аны түлим. Хо, мин әйтәм, хәтәр икән синең әйтәм хезмәт хакың. Әйбәт ди. Но менә шунда барып, тик әнә шул барып, шул менә тимер авыр эшне эшләргә ди, авыр миңа. Ә мин әйтәм, акчасы яхшы бит. Акчасын, менә акчасы аша барасың, иртәгә мин әйтәм, рәхмәт әйтә, әйтә эшлә теге тимреңә. Ул аның менә күрә, аның игътибар фокусы тимердә генә. Әйме? Ә шуннан соң менә шушы тимер болгарка дип әйтәм инде, биргән акча һәм аның рәхәтлеген ул уйламый. Шуңа күрә эшен, җинен сөйми. Икенче көнне миңа яза Илүзә. Мин бүген рәхмәтләр әйтә-әйтә, ярата-ярата эшләдем һәм беләсеңме, күпкә җиңелрәк. Менә күрәсеңме, әлеге дә баягы күрсәтмә мөнәсәбәте үзгәрде һәм менә шул үзгәртүе генә тормышын, әйме? Ул әйтә, син беләсеңме, Илүз апа, ул э, миннән кече, э, яшь инде бик нык. Ул әйтә, беләсеңме, Илүз апа, ди, менә шуннан соң, ди, миңа мөмкинлекләр ачылды. Эшендә то моны кушалар, э, тагын моннан бер эш бирәләр, моннан бер эш бирәләр, ди, минем мөмкинлекләр ачылды, ди. Мин хәзер эшемне яратам, сен шулкадәр яратып сөйлисең үзеңнең клиентларыңны әйе мин аларны чын мәгънәсен һәрберсен беләсеңме безнең бит инде гөлнара э, клиентларның бөтенесен дә әгәр дә тарихларын сөйләгән сүзләрен истә калдырсаң миңа әз генә кыйгаерга кирәк түбәтәем кыйгая чагаймы шуңа күрә инде минем инде э, вакыт вакыт чистарынып та торырга кирәк тик менә кайберләре бик күңелгә кереп кала һәм алар белән э, аралашып торасың аларны мотиватор булып торасы килә мин алар өчен бит инде аннан акча сорамыйм ләкин мин үз теләгем үз күңелем белән аларны менә шулай алып барасы килә чөнки беләсеңме андый мондый момент бар бит әле мин аларны ә, ниндидер нәтиҗәгә алып барам икән мин күтәреләм алар мине күтәрүчеләр Алар мине коуч, психолог буларак, беренче татар коуч буларак күтәрүчеләр, белдерүчеләр. Алар ул турыда сөйләп йөрмәсәләр дә, аларның энергиясе мине күтәрә. Мин аңа ышанам һәм менә шулай инде ярдәм итеп алып барам. Илүзә, э, әлбәттә, син моның өчен акча аласың, бу синең э, хезмәт җимешең, э, ипиең. Шулай да без менә тапшыруыбызны караучыларга бер бүләк ясыйк әле. Әйе. Әйдә, син аларны һәм мине теләк теләргә өйрәт, әле шундый практик э, Әйе. киңәшләр белән. Ничек дөрес иттереп теләк теләргә? Безнең тапшыруыбызның ахырында шундый ох рәхәтле караучыларга бүләк ясыйк. Әйе, искиткеч. Менә беләсеңме? Теләк теләүнең э, аның кагыйдәләрен интернет челтәрләренә кереп карасаң, алар мең. Бик күп. Нык күп. Ә мин инде практика алып баручы коуч-психолог буларак, Төп берничә фикеремне әйтәләм. Иң беренче ул булырга тиеш позитив. Позитив, димәк, ул кәефне күтәрә торган булырга тиеш. Аны уйлагач кына да эчебездә күбәләкләр булырга тиеш, әйме, безгә энергия бирә торган булырга тиеш. Беренче позитив. Икенчесе юклык формасы кулланмаска кирәк. булмасын, килмәсен, менә анда менә шундыйрак. Менә юклык формасы булмаска тиеш анда. Иң беренче димәк, позитив, икенчесе юклык формасы. Частичка не дип әйтәләр бит әле. Менә шундый момент. Мәсәлән, мин авырмасам ярар ие. Менә шундый. Мин сәламәт булыйм әле. Менә шундый. Мин үземә сәламәтлек телим. Мин үземә анда яхшы йорт телим, әйме, мин анда менә шулай. Һәм бурычлардан котылу өчен ничә дөрес итеп әйтергә, мәсәлән, ипотека, кредитлардан. Әй, аны күз аллау, анты, ансы күз аллау белән эшләнә торган әйбер. Монда әле теге теләк белән э, конкрет мәсьәләләр ансы икенчерәк, әйме. Һәм өченчесе экологик яктан чиста фикер булырга тиеш. Берәүгә дә зыян салмый торган. Менә кайвакыт әйтәләр бит, эх, менә шул күршенең фәлән анда теге э, ите ой олый төне буе менә ул юкка чыксын мәсәлән болай әйтәм инде әйеме ул бит экологик яктан зыян теләк чынга ашсын өчен ул позитив югары вибрацияләрдә берәүгә дә зыян салмый торган һәм э, әйткәнемчә барлык форм, форматында булырга тиеш һәм аны инде мин алдым мин аны эшләдем мин инде шунлы булдым дигән э, формада күзаллау кирәк Мәсәлән, мин синең белән тапшыруга хәтле сөйләштек бит әле машина турында, әйме? Мин э, э, иптәшемә әйтәм инде. Нязым, көзгә мин әйтәм, минем яңа машина була. Мин әйтәм, күз алдына китерәм, ничек мин анда утырып барам. Ул әйтәм, иркен булырга тиеш, аның салоны ак булырга тиеш. Ничек мин аның ишеген ачам, ничек мин анда утырам. Менә менә менә шулай. Мин шу, менә хәзер шундый машинада йөрим мин. Һәм беләсеңме, шундый кызык хәл булды ул, әйме? Э, машина кайта ди, 11 машина кайта. Берсе буш. Әйме? Һәм ул әйтә, Ниязым әйтә инде, ачуланма, алтыным ди инде. Ул машинаның нинди булуы, эче, тышы, мин белмим дие, нинди машина буш калганын, чөнки ул шундый моментларда алынды инде. Бик дефицит ие, дип әйтергә кирәк инде. Шуннан ул әйтә, мин инде яңа яңа машина булгачтан, әйме, Тышы нинди төстә, эче нинди төстә, мөһим түгел ие миңа. Инде син гафу итәргә әзер барсың. Мин гафу итәргә әзер барсың, чөнки яңа машина, әйме. Шуннан соң машина кайтты. Голубой дип әйтәм, зәңгәр су төстә, эче ак салон, э, күн салон белән. Син теләгәнчә. Мин мин теләгәнчә. Менә шуңа күрә дә, әгәр дә без позитив эшлибез икән, уйлыйбыз икән, әйме формалаштырабыз икән, барлык формасында формалаштырабыз икән. Аннарысын берәүгә дә зыян салмаслык, әйме, һәм шул ук вакытта без аны энәсеннән җебенә хәтле күз алыйбыз икән, әйме, ул тиз арада килеп җитә. Чын мәгънәсендә, тик аңа инде хәрәкәтләнергә дә кирәк әзрәк кенә, теләк теләдем дә диванда яттым дигән сүз түгел. Менә шуңа күрә шундый очракта Гөлнара, һичшиксез, менә э, безнең мастер-классларыбызда гына да әйме, без менә шулай э, күз аллау э, медитация дигән әйбер бар анда әйме. Кызларыбыз аннан соң бер ай эчендә Илүзә чынга ашты бит дип шалтыраталар. Димәк, дөрес иттереп формалашкан чыннан да хыялларыбыз, теләкләребез әйме, озакламастан чынга аша. рәхмәт илүзә әйе безнең караучыларыбызның тыңлаучыларыбызның да теләкләре шулай җиңел генә чынга ашсын дип телибез ул фикерләребезне яхшы якка үзгәртеп безнең белән бүген беренче татарча коуч танылган психолог илүзә әминова булды илүзә без әле синең белән танышырашырбыз дип өметләнәм әйе зур рәхмәт һәр сорауга җавап бар Хөрмәтле тамашачылар, әгәр сезнең бу темага карата яки Илүзәгә башка төрле сорауларыгыз бар икән, әлеге видео астында үзегезнең сорауларыгызны һәм тәкъдимнәрегезне калдыра аласыз. Без аларны Илүзәгә җиткерербез һәм җавапларын да сезгә җиткерү юлларын табырбыз. Кабат очрашуларга кадәр!